Yym, na i sôn tipyn bach am cwmni Semantize i ddechrau. Yym, mae nhw wedi bod yn yym, cwmni ers rhyw deg mlynedd, yym, a wnaeth nhw ddod allan o yy, yr adran addysg ym Mhrifysgol Bangor yn wreiddiol. Yym, erbyn hyn maen nhw'n gwerthu yy, meddalwedd i ysgolion a i'r yy, sector addysg, yym, a mae'r prosiect yma wedi bod yn gweithio ar meddalwedd i wneud adroddiad ysgol felly. Yym, rwan, mae gan yym Symantais cwsmeriaid yy dros Lloegr a'r Alban i gyd, ond dim llawer iawn yng Nghymru. Ac yym un o'r rhesymau dros hynny ydy oherwydd y y mater iaith yma, felly. Yym, so mae angen meddalwedd yym sy'n gwneud hi'n bosib i sgwennu adroddiad ysgol yn y Gymraeg neu yn Saesneg yn ôl yym anghenion y y rhieni, ac mewn rhai achosion yym yn y ddwy iaith. Ella fod 'na un yym rhiant yn siarad un iaith a rhiant sydd ddim yn siarad y llall. Yym a yym erbyn hyn mae 'na lot o meddalwedd ar gyfer creu yym yy adroddiadau ysgol. So yn yr hen ddyddiau fysa pob yy athro neu athrawes yn yn gweithio trwy pob plentyn a a sgwennu'r geiriau a deud yy meddwl pwy oedd y plentyn a wedyn sgwennu geiriau paragraff am am sut mae'r plentyn wedi gwneud. Dim, dim dyna sut mae'n gweithio yn y byd modern felly. So mae'r um, athrawon yn cael rhestr o, o pawb yn y, um, y dosbarth. A wedyn gweithio trwy... So, so mae hwnna ar gyfer ysgolion um, cynradd yn achos yma. So mae'r... Um, so mae'r um, athro neu athrawes yn mynd trwy'r holl pynciau maen nhw'n ma nhw dysgu. A wedyn yym ma' ma' nhw'n cael y rhestr grêt yma o frawddegau parod felly. So, y lle gorfod meddwl am rywbeth neis i ddeud ar y plentyn, maen nhw'n gallu picio rywbeth neis. Mae gweithio'n frwdfrydig yn y dosbarth, neu mynd i lawr y rhestr a ffeindio rhywbeth sydd ddim cweit mor gadarnhaol. A dyna, dyna sut mae e, e, adroddiad, adroddiad, adroddiadau ysgol yn cael ei wneud dyddiau yma felly. So, i'r rhai o'n chi sydd â mwy nag un plentyn. Yym, efo'r ail plentyn, weithiau, da chi'n dod i nabod rhai o'r brawddegau o'r uh, dwy flynedd yn ôl ei beth yma. Um, Ie, yeah, so yna, yr achos yma, mae'r um, athro yn gallu uh, picio'r brawddegau fel yma. Um, os, so yna i jyst fynd yn ôl. So mae um, iaith y plentyn, wel iaith, iaith um, rhieni y plentyn wedi nodi yma. So er enghraifft mae Dylan Williams yn angen adroddiad Saesneg yn yr achos yma. Um, felly mae'r athro yn gallu picio'r brawddegau fel yna a wedyn mynd mewn ac addasu'r testyn tipyn bach jyst i roi rhyw smic bach o um, teimladau personol yma am y plentyn felly. Um, a wedyn, uh, da ni wedi integreiddio um, uh, gwirth gramadeg uh, cysill hefyd, so um, nid pawb sydd yn um, teimlo'n sicr iawn am creu deunydd i fynd allan i um, rieni, ond mae'r um, nodweddion gwirio iaith uh, ar gael yma. Felly. A mae'r un pethau ar gael um, mewn adroddiad um, sydd angen bod yn Saesneg, sef uh, gwirydd gramadeg Saesneg. Um, ia, um, oes, mae hwnna'n uh, trosolwg uh, fras iawn os yna unrhyw gwestiynau. O reit, y y y gwestiwn ydi s- yy sut mae'n wahanol i beth sydd o'r blaen. Felly mi- mae 'na restr o yy brawddegau parod fel 'na, ond mae'r mae'r un peth yn wir yn y ddwy iaith felly. So mae'n bosib i'r athro gweithio yn y naill iaith neu yn y llall, yym a wedyn mae'r yy deunydd i gyd yn bwydo mewn i'r yym adroddiad. So dyweda bod yr athro yn clicio ar y brawddeg yna, ond mae'r brawd- brawddeg cyfateb yn Saesneg ar gael. Yym os oes angen fersiwn Saesneg o'r un adroddiad felly. Yym a wedyn mae'r holl nodweddion gwirio iaith ar gael hefyd. Cos be sydd wedi digwydd yn y gorffennol ydy, um, yn yr achos yma, da ni'n gweithio efo uh, bachgen, Thomas, felly. So mae'r brawddegau yn dweud, mae ei waith, a nid ei gwaith, felly. So mae'r system wedi nabod mae bachgen ydy Thomas, a wedyn addasu'r brawddegau ar gyfer Thomas. Be sy'n digwydd yn y gorffennol ydy bod pobl wedi creu, creu brawddegau sy'n hynod o ffurfiol i osgoi deud uh, fo neu fe neu hi. So mae pethau fel caeth drafferth efo'r gwaith ac yn y blaen sydd, sy ddim yn swnio'n uh, gyfeillgar iawn, mae'n swnio'n bach yn styffu i'r uh, rhieni o bosib, ond mae'n osgoi'r broblem o gorfod newid y brawddeg ar ôl genedl uh, plentyn. Mae yna lot o nodweddion bach fel yna sydd ddim Swnio mor bwysig a hynny ond mae'n amhosib creu adroddiad heb delio efo'r uh, issues yna felly. Cael yn byd mawr. Os yna fersiwn de a gogledd achos mae e'n yn ddeheol braidd. So yeah, yeah, so mae'r brawddegau yma yn achos yma um, ar gyfer yeah, ysgol yn, yn de Cymru. Ond mae'n bosib um, just trwy roi uh, gwahanol data mewn um,

Beth am gofod ond yn efo rhai sy'n dwyieithog? Beth am yy yr efo trw proses e-bost ne bod na ffor o i y rhiant fynd ar wefan yr ysgol a ballu diom dych chi'n... Ie so y cwestiwn ydi ar hyn o bryd os modd yym cael hwnna ar wefan neu trwy e-bost neu beth bynnag. Yym dydi o ddim yn rhan o'r system ar hyn o bryd ond fysa'n weddol hawdd yym integreiddio rwbeth fel na os os yy os os yy angen.